Барыгызга да хәерле көннәр! Бүген мин сезгә тугызынчы сыйныфларда татар теленнән имтиханның сочинение өлешен аңлатып китәм. Сочинениенең алгоритмы, ул нәрсәләрдән тора соң? Иң беренче чиратта сез язасыз иң беренче абзац, ул кереш. Сез проблемага якынаясыз. Сез менә мондый сүзләр куллана аласыз үзегезнең иншагызның башында. Бу өзектә автор, мәсәлән, дуслык турында сөйли. Текстның соңгы юлларының мәгънәсе безгә, мәсәлән, дуслык турында аңлата. Һәм алга таба. Икенче абзаста сез проблеманы куясыз. Мәсәлән, бу текстта шул-шул автор шундый проблеманы куя, мәсәлән. Өченче абзаста сез шушы куйган проблемагызга комментарий бирәсез. Бу комментарий, бу проблема, э, комментарий Проблеманың тексттагы сурәтләнеше була. Сүзләр кулланыласы, мәсәлән, автор укучының игътибарын туплый, сөйли, берничә кабат әйләнеп кайта дигән сүзләрне аласыз. Дүртенче абзацта сез автор позициясен язасыз. Күтәрелгән проблемага автор ничек җавап бирә? Мәсәлән, автор укучыны йомгакка китерә, укучыны уйландыра һәм Башкалар. Бишенче абзацта сез укучы позициясе китерелгән проблемага үз позициягезне формалаштырасыз. Сез бу авторның проблемасы белән, куелган проблемасы белән килешә аласыз һәм килешми аласыз. Ләкин күп очракта сез автор белән килешергә тиеш. Мондый сүзләр куллана аласыз. Бу проблемага карата автор позициясе игътибарга лаек. Ул шундый, шундый, шундый, мәсәлән, автор позициясе белән килешми булмый һәм шул, шул, шул аңлатып үтәргә. Алтынчы пунктта сезгә әдәби әсәрләрдән аргумент китерә аласыз. Җиденче пунктта сез китерәсез үзегезнең тормыштан мисал. Лар һәм сигезенче өлештә сез йомгаклайсыз. Менә бу сезгә ярдәмлек. Башланмасы ничек башлагыз? Мәсәлән, бу сүзләрдә тирән мәгънә ята. Бу сүзләр мине уйланырга мәҗбүр итте. Аңлатма биргәндә, минемчә, чыннан да кереш сүзләр кулланасыз. Аңлатып үтәр идем, бу сүзләрдә дөреслек бар һәм аңлатасыз. Икенче абзац инде сез. Төп өлеш. дәлиллисез. Мисаллар китереп, мин моны дәлилли алам, мәсәлән. Аннары чагыштырасыз. Башкача күз алдына китерсәк, мәсәлән, әгәр икенче төрле эшләсә, китерәсез, аннары мисал. Яки тормышта моңа мисаллар күп. Һәм алга таба. Ә йомгаклаганда инде сез үзегезнең иншагызны татар халык мәкале белән яки шигырьдән өзеп, яки берәй инде цитата белән бетерсәгез, сезнең Иншагыз, тагын да әйбәтрәк һәм тагын да кызыклырак булачак. Бу инде бер изюминка мур әйтер дип әйтергә була. Бетерә аласыз. Язучының сүзләре искә төшерик, мәсәлән. Минемчә, бу безгә путырылынып торырга ярамый. Сүземне йомгаклап шуны әйтәсем килә. Сүз, безгә бу сүзләргә колак салырга кирәк. Димәк инде, сезнең Иншагыз булырга тиеш өч абзацтан һәм өч абзацта менә мин әйтеп киткән менә менә бу чагыштыру мисаллар булырга тиеш. Сезгә иң кирәкле ярдәмлек ул менә бу. Сезгә карау өчен, өйрәнү өчен, ә инде бу мин менә монда бу язманың алгоритмы, бу икенче документтагы һәрбер әйберне аңлатып үттем. Алга таба барабыз. Монда инде ссылка, сез бу ссылка аша кереп, әзер сочинениены куя аласыз һәм ничек сочинение язырга икәнен дә карый аласыз. Бүгенгә минем шул, игътибарыгыз өчен рәхмәт, имтиханда сезгә уңышлар телим.